Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Nsellmilkom u nilqagħkom għal episodju 26. F'episodju 25, il-Qriema ħabtu qatta' bla ħabel għar-reġiment Franċiż li kien ser jaħbat għar-rabtin. Mietu u ndarbu ħafna nies, kemm Franċiżi kif ukoll Maltin, u xi waqtiet it-taqbida dehret illi ma riedet tieqaf b'xejn. Imma meta l-Maltin dehru li ma setgħux ilaħħqu mas-suldati Franċiżi li kienu mħarrġin sewwa fil-qasam tal-gwerra, dehru l-Karkariżi ġejjin minn Fleur-de-Lys biex jgħinuhom. Kulħadd mit-tideh, nisa, xjuħ u tfal, għalkemm dawn ma kinux ta' siwi kbir fit-taqbida, imma meta l-qrabat irġiel tagħhom li kienu qegħdin jissieltu rawhom ġejjin jagħtu, intlew bil-ħila u l-miżien tat-taqbida beda jxaqleb lejn il-Maltin. L-awtur ifissrilna illi l-istorja għandha ħabta tħalli r-rqaqat barra u dan il-baħħ ma jistax ma jiġbidx l-għajnejn tal-kittieb u jfisser fi kliemu dak illi seta' seħħ tabilħaqq. Fi kliem ieħor, li kieku l-Qormin ma ħabtux għall-Franċiżi kienu jibqgħu telgħin ir-Rabat u jagħmlu ħerba mill-Maltin! u jekk joħorġu rebbieħa kienu jrabbu l-għeruq u l-istorja ta' Malta kienet tieħu xejra oħra. It-taqtigħa li saret fi Triq San Ġużepp ħdejn it-Turretta qalbet folja fl-istorja ta' Malta. Bħal qriema għamlu n-nies tal-irħula kollha ta' Malta. Barra l-Belt, il-Kotonera u l-Birgu, dawn il-gżejjer waqgħu f'idejn il-Maltin u għall-ewwel darba fl-istorja tagħha Missirijietna kienu ħelsu mill-madmad tal-barrani u t-tmexxija waqgħet f'idejhom. U beda jfaħħar il-kmandant u l-mexxejja l-oħra tal-battaljun u jgħid kemm kienu nies qalbiena u għaqlin. Mikiel Anton Vassalli baqa' l-ħin kollu ħiemed u kiebi u s-Sinjura Rosanna ma damitx ma ndunat li hu kellu xi nkwiet qiegħed iħawwadlu moħħu, għalhekk biex tagħmillu l-ħila u ġġagħlu jiftaħ qalbu Qaltlu, Mikiel Anton, int fejnek din il-ħabta? Ġorġ u Anton, it-tnejn semmewk għax ilhom ma jarawk. Vassalli tniegħed.
Donnu kellu qalbu miġugħa. Imbagħad wieġeb. Kemm xtaqt narah lil Anton. Lilu ġejt infittex. U kif qalek?
Qaleb bil-ħatfa għajnejh lejn Margherita. Donnu ried ifehemha illi hi wkoll kellha x'taqsam ma' dik il-mawra tiegħu għandhom. Anton il-ħin kollu jew fit-trunċieri jew fil-batterija u qajla jersaq 'l hawn daż-żmien. Qalet is-Sinjura Rosanna. Bħalissa jkun ħdejn it-tribuna tas-Sultan jagħti l-kelma tal-qaddis. Mela mmur infittxu hemm. Qal Mikiel Anton, u filwaqt li sellem bil-qima kollha, ta ħarsa ta' ħniena lil Margherita, ħareġ mid-dar u telaq lejn it-tribuna. It-tribuna hi loġġa kwadra mibnija b'sengħa sabiħa, bl-arma tas-Sultan Pinto fuq il-ħnejja ta' quddiem u b'qanpiena fuq il-quċċata tagħha. Qiegħda f'nofs pjazza żgħira wara bini kbir u qadim ta' żmien l-Ordni. Illum dik il-pjazza hi magħluqa bejn il-knisja l-ġdida ta' San Bastjan u l-iskola tal-gvern. Iżda fi żmien il-Franċiżi dik il-pjazza kienet tinfetaħ fuq ir-raba' tal-armier u l-wittja tal-marsa u minn dik il-loġġa Wieħed kien iġib taħt għajnejh dik ix-xaqliba kollha u jara wkoll in-naħa ta' ġewwa tal-port li kien jibqa' dieħel u jispiċċa f'ħafna dgħajjar qalb is-saqwi tal-marsa u l-armier. Ma' nżul ix-xemx kuljum, is-suldati qormin kienu jinġabru ħdejn dik il-loġġa jew tribuna tas-sultan kif kienu jsejħulha n-nies tar-raħal u hemm Anton Barbara li kien l-ajutant tal-battaljun kien jgħodd u jaqra n-nies tal-armi, jaqassamhom għall-għassa ta' billejl u jagħti l-qaddis biex jiftehmu bejniethom fid-dlam. Meta Mikiel Anton Vassalli wasal ħdejn it-tribuna, lemaħ lil Anton Barbara u xi fizzjali oħra iduru mas-suldati biex jaraw kinux armati tajjeb u jwissuhom kif għandhom iġibu ruħhom fit-trunċieri jew fil-postijiet tal-għassa madwar ir-raħal. Malli Anton Barbara lemaħ il-vassalli, telaq lis-suldati u mar ikellmu. Int fejn hi rasek?
Kemm il-Franċiż ġegħeltu jitgħallem il-grammatika Maltija s'issa għid, eh? Kemm il-Franċiż. Qal Anton biex jinbex lil ħabibu. Minni Anton, ma nafx fejn nagħti rasi. Kull fejn indur ma niltaqax ħlief ma' tfixkil u twegħir. Tniegħed Mikiel Anton. Anton Barbara għolla rasu u tefa' fuq ħabibu ħarsa illi tixhed il-ħbiberija li hu kien iħoss għalih. Vassalli issokta jgħid. Żminijiet bħal dawn li aħna għaddejjin minnhom, kull min jiflaħ jeħtieġlu jaffronta sidru għal Malta Imma lili, lili jridu jwarrbuni u ma jħallunix nagħmel dmieri. Bħalissa Malta teħtieġ l-għajnuna ta' kulħadd. Qegħdin jiġbru suldati lil kull min isibu, sejrin iħallu lilek barra! Qal Barbara, donnu ma fehemx l-ilment ta' Vassalli. Ili nitħabat ħafna biex nidħol fil-battaljun ta' Ħaż-Żebbuġ, iżda ma sibtx ħlief tfixkil u tkewtil. Illum mort inkellem lill-Kanonku Caruana, il-kap tal-battaljun tagħna. Sibtu fil-kwartier ta' San Ġużepp. Bilkemm ried jarani, qatagħli qasir u qalli li m'hemmx post għalija fil-battaljun ta' pajjiżi. Qiegħed tgħaġġibni! M'hemmx post għal bniedem bħalek! Int wieħed mill-ħbieb illi konna niltaqgħu għand is-Sur Slaw! Min jaf kemm tkellimna u ftehmna dwar din ir-rewxta tagħna kontra l-Franċiżi? Għal ftit tal-ħin, iż-żewġ żgħażagħ baqgħu siekta jħarsu lejn xulxin. Imbagħad, Anton staqsa bil-għerra. Għandek xi ħjiel għaliex il-kanonku jrid iwarrbek? Ma nafx jien. Ma naf xejn. Biss, dan l-aħħar indunajt li l-kanonku kien qiegħed jintrefa' minni. Kull meta konna niltaqgħu fl-ispiżerija ta' Suġlaw, bilkemm kien iħares lejja. Malli qal hekk, Vassalli waqaf u ta daqqa b'idu fuq moħħu. Donnu kien ftakar f'xi ħaġa. Imbagħad, wara li baqa' jaħseb ftit, issokta jgħid. Bilħaqq,
kif kont insejt! Darba billejl, kont sibt fl-art rom blu karti b'isem il-Kanonku miktub fuqu. Tajtulu għand is-Suġlaw f'waħda mil-laqgħat tagħna. Jidhirli li int kont hemm mal-ħbieb l-oħra. Flok illi feraħ talli sibtlu dawk il-karti, il-kanonku bħal tmeżmeż u, minn dakinhar, donnu baqa' merfugħ miegħi romblu karti. Taf x'kien hemm miktub f'dawk il-karti, hm? Staqsa Anton filwaqt illi bexxaq xfar għajnejh u kemmex moħħu. Jiena la qrajthom u lanqas biss ftaħthom dawk il-karti. Mikiel Anton Vassalli ma kienx jaf li f'dawk il-karti kienet miktuba xhieda tal-ħbiberija tal-kanonku mal-Franċiżi u t-taħwid li hu kien iħawwad magħhom. Imma l-kanonku laħaq waħħal f'rasu li Vassalli kien qara dawk il-karti u għalhekk kien jaf bil-għawar tiegħu. Din, din kienet ir-raġuni li l-kanonku kellu bħal biża' minn Vassalli u dejjem fittex iwarrbu fil-ġenb. U issa, Issa x'beħsiebek tagħmel? staqsa Anton wara li qagħad jaħseb ftit. Emminni, emminni xbajt insaffaq wiċċi. Irrid imidd idejja bħalek u bħall-ħbieb l-oħra għall-ġid ta' Malta, iżda ħadd, ħadd ma jagħtini widen. Għalhekk, għalhekk ġejt insibek biex, biex ittini d-dawl U tmexxini int, Anton. Anton Barbara baqa' ħiemet għal ftit tal-ħin. Imbagħad medd idu fuq spallet Vassalli u staqsieh. Trid tidħol fil-battaljun tagħna? Jekk ngħidlu kelma, is-Sur Slaw jgħoddok wieħed minna. Għal ħin wieħed, wiċċ Vassalli ddawwal, imma mbagħad reġa' tqarras u għajnejh inkisru. Filwaqt li wieġeb. Jekk is-Sur Schlaw idaħħalni fil-battaljun tiegħu, il-Kanonku għandu mnejn jieħu għalih. U jiena, jiena ma rridx għad-dinja nġib lis-Sur Schlaw fl-inkwiet. Anton Barbara qabel ma' Vassalli għax hu kien jaf kemm il-Kanonku Caruana kien jieħu għalih mix-xejn. Imma mbagħad għaddielu ħsieb minn rasu, ħabbat il-paliet ta' jdejh ma' xulxin u qal. Pff! Taf min, taf min jista' jaqilgħek minn din it-tabxa? Hija, hija George. Kif George sar ta' ġewwa ma' dawk tal-Kummissjoni tal-Gvern u l-Kummissjoni li hi fuq kulħadd għandha d-dritt iddaħħlek fil-battaljun illi trid hi. Jekk toħroġ ordni mill-Kummissjoni, il-kanonku mhux se jiksirha? Taħseb illi George għandu żmien x'jaħlif il-ftitaq tiegħi? Qal Vassalli illi kellu wiċċu ma jaqilgħux u dejjem kien jibqa' lura. Għalik Għalik George jagħmel kollox, George jagħmel kollox għalik! X'inti tgħid? George Barbara kien jaf jgħin ruħu u jinqeda bl-okkażjonijiet li jiltaqa' magħhom. Kien żagħżugħ mimli ħeġġa fuq ruħu u moħħu jilħaqlu u jaf imur man-nies. Kellu ħabta kbira biex jindiegħes mal-kbarat u biex jikseb il-ħbiberija tagħhom. u kien jitħallat magħhom bl-akbar ħeffa u dħulija. Bħalma ħuh Ċensu kellu qalbu tħeġġeġ għall-Franċiżi, Ġorġ kien mikrum wara l-Ingliżi u moħħu dejjem iberren kif jagħmel biex ixerred isimhom mal-gżira u jħabbibhom mal-Maltin. Meta qamet ir-rewwixta, George mill-ewwel għaraf li l-qofol tal-ġrajja kellu jitwettaq ir-Rabat u l-Imdina, għax minn hemm, minn hemm taret ix-xrara li xegħlet lil Malta kollha. L-Imdina, wara li ħelset mill-Franċiżi, saret il-belt kapitali tal-Maltin li kienu ħadu taħt idejhom il-gżejjer ta' Malta, barra l-belt u l-Kottonera li kienu baqgħu taħt it-treġija ta' Vaubois. Fost l-erbgħa tal-Kummissjoni kien magħżul il-Konti Salv Manduca, dak illi kellu l-palazz f'Ħal Qormi, fejn kien sar jaf il dawk ta' Barbara. U hu ma kellux ħbiberija żejda magħhom? Kien baqa' miksur wara l-ilsien illi kienet tagħtu s-Sinjura Rosanna meta mar ifittex lil ibnu Ewġen għandha. U mbagħad kien iddispjaċih wisq meta ċensu Barbara wara li daħal fl-Imdina f'isem Napuljun Kien ġieb ruħu ta' mqit mal-barunijiet ta' dik il-belt. Fuq kollox, il-Konti kien ħa għalih meta ibnu kien magħżul biex imur Franza. Għażla li kif seta' jifhem saret bil-maniġġi ta' ċensu barbara. Fuq hekk, il-Konti Manduka ma kienx jaħmel lil Ċensu Barbara, u billi kien jaf li Ġorġ Barbara ma kien jaqbel xejn ma' ħuh Ċensu u kien qiegħed jagħmel minn kollox biex ifixkel u jġib fix-xejn il-ħitma ta' dak ħuh f'din il-gżira, il-Konti ma kienx jistmerr il-ħbiberija ta' dak iż-żagħżugħ. U George, illi ma kienx jistenna min jimbuttah biex jiddeffes u jitħabbeb, ma damx ma sar ta' ġewwa mal-Konti Manduka u bis-saħħa ta' dan mat-tlieta l-oħra tal-Kommissjoni tal-Gvern. Dawk l-erba' kbarat tal-Kummissjoni kien jeħtiġilhom xi ħadd fuq ruħu jinqala' biex jaqdihom fix-xogħol tal-kitba u jwassal risposti u ordnijiet. U hekk, bit-tħabrik tiegħu, George Barbara sar wieħed mis-Segretarji tal-Kommissjoni. George kien imil lejn l-Ingliżi, u t-tir tiegħu kien li jkun jaf x'qiegħed jiġri u kif jaħsbuha l-kbarat biex iwassal kollox lil Nelson. Bħala Segretarju tal-Kommissjoni, George sab ruħu fl-aħjar post biex imexxi n-nar lejn xawwatu. Mikiel Anton Vassalli ltaqa' ma' Ġorġ Barbara waqt li kien ħiereġ mill-bieb tal-Imdina. Ara Mikiel, hawn x'ġiebek? Ġejt infittx lilek, Ġorġ. Jaqaw, x'inqala'? U kif qal hekk, Ġorġ dawwar idu l-leminija ma' dar Mikiel Anton u ħadu lejn is-saqqajja. Marru jippassiġġaw bil-qajla wara ċ-ċint tal-misraħ ħdejn in-niċċa ta' San Pawl. Mnejn kienu jaraw fil-bogħod il-Belt Valletta u s-swar tagħha imdawrin bit-trunċieri tal-battaljuni Maltin bil-bandieri ta' Malta jperpru mar-riħ u kultant xi daħna li tħabbar it-tfaqqiegħa ta' kanun. Imma ż-żewġt ħbieb dak il-ħin ma kellhomx moħħhom fl-imblokk tal-belt. Vassalli kien qiegħed jiftaħ qalbu ma' Barbara u jirrakuntalu t-tfixkil li ltaqa' miegħu meta ried jidħol fil-battaljun ta' pajjiżu Ħaż-Żebbuġ. Inti x'fett lilek trid tidħol fil-battaljun, għid? Staqsa Ġorġ b'nofs daħqa. Mikiel Anton instaram għax ma stenniex dik il-mistoqsija u għall-ewwel ma għarafx iwieġeb, imbagħad, wara li ħaseb ftit, qal, Biex naqdi dmiri lejn pajjiżi. Biex taqdi dmirek lejn pajjiżek. Biex taqdi dmirek lejn pajjiżek, m'hemm bżonn tmur titqadded fit-trunċieri. tista' tidħol għal xogħol ieħor, xogħol ta' reqqa, illi minnu titnissen ix-xorti ta' Malta. Vassalli waqaf u tefa' għajnejh lejn Barbara, donnu jistenna jfissirlu aħjar dak illi kellu f'moħħu. Mikiel, int raġel bil-għaqal u tħobb il-Malta. Jiena naf illi tixtieq tara 'l din il-gżira tagħna ħielsa u stmata. Naf li tixtieq tfiehem il-Maltin jgħożżu l-arthom, lsienhom u 'l dak li Alla tahom. Naf kemm int u ħija ċensu ħabriktu biex tqanqlu xegħra ġdida fost niesna. Mikin Anton, jiena naf kollox, imma x'ħadtu, għidli, x'ħadtu tant int kemm ħija? Dak jiġġarrab barra pajjiżu qalb il-barranin u inti tiġġarrab f'pajjiżek fost il-ġewwinin. Lilu għajruh traditur, lilek jgħidulek idealist! Mikiel Anton, In-nies ma jħabblux rashom bi ħsibijiet għoljin, in-nies iridu biss ħobż u qliegħ! Vassalli kien qiegħed jisma' mibluħ u mifxul. Dak il-kliem ta' Ġorġ ħassu jaqa' iebes fuq udnejh u jtektiklu f'moħħu bħalma s-silġ iċekċek fuq il-ħġieġ tat-tieqa jqajjem bniedem rieqed u mxaħxaħ fil-friex. Imbagħad, wara li dam ftit imaħħaħ, Vassalli għolla idu l-leminija u ferfirha donnu biex ikeċċi xi ħsieb li għaddielu minn rasu u qal, Il-bniedem Mhux bil-ħobż biss jgħix. Imma mingħajr il-ħobż ma jistax jgħix, żied Ġorġ, li għalih il-ħajja kienet sellum biex fuqu jitla' dejjem aktar 'il fuq mill-oħrajn sħabu. Vassalli ma setax jiċħad illi għall-anqas xi ħaġa milli semma' Barbara ma kinitx vera, imma hu, hu ma riedx jitlaq il-fehma illi kienet tnisslet f'moħħu minn ċkunitu u mexxietlu għamilu matul is-snin. Il-bniedem ikun hieni bil-ħabs u l-qligħ jekk fl-istess ħin ikun bla xkiel fi ħsiebu u f'għemilu. Imma dan dan George qajla jseħħ għax l-ebda gvern ma jħalli n-nies ħelsin għal kollox. Le, l-ebda gvern, le, Mikiel Anton. Għaliex? Taf xi gvern li lest iħalli n-nies ħelsin għal kollox? Iva. U liema? Il-gvern Ingliż! Qal George bil-ħatfa, donnu kien qiegħed jistenna 'l Mikiel Anton jesprimi dik l-opinjoni. George Barbara ma telaqx 'l Mikiel Anton Vassalli Qabel ma fissirlu l-għamla tal-gvern fl-Ingilterra, il-qawwa tagħha fl-art u fuq il-baħar, il-għana u l-ġid li tiġbor mid-dinja kollha, faħħarlu l-għaqal tal-ministri Ingliżi, il-ħila tal-ġenerali u l-qlubija tas-suldati u mbagħad urih kif Bonaparti ma seta' qatt jirbaħ 'l Ingilterra għax fl-aħħar mill-aħħar din tegħleb il-Franza. Michel Anton Vassalli baqa' ma daħalx fil-battaljun ta' Ħaż-Żebbuġ. Imma qalbu, qalbu mhux talli ma berditx, iżda xegħlet bil-ħrara li jagħmel xi ħaġa għall-ġid ta' art twelidu. Wara t-taħdita li kellu ma' Ġorġ Barbara, nibtet f'qalb Michel Anton bħal ġibda lejn l-Ingilterra. u biż-żmien dik il-ġibda bdiet tissaħħaħ u titqawwa taħt il-ħarsien ta' Ġorġ. Il-Maltin ta' barra l-belt kellhom ragħajhom f'idejhom u kienu sidien f'pajjiżhom. Imma wara ftit ta' żmien bdew iħossu t-toqol tal-piż li kienu ndaħlu għalih. Il-ħakma teħtieġ nefqa kbira u l-Maltin ma kellhomx għana mrekken mnejn iġibu. Billi l-irġiel f'saħħithom kienu kollha fuq l-armi, il-biedja marret lura, l-insiġ waqaf, in-negozju ntraħa u qam il-għaks. Fuq kollox, il-Ġeneral Vaubois kien qawwi u sħiħ wara s-swar, jaħkem fl-ibliet u jinqeda bil-port biex iġib il-għajnuna minn barra. Kellu taħt idejh suldati Qalbinin veterani ta' kampanji fl-Ewropa, rġiel ta' ħila u mħarrġin tajjeb u mħejjijin biex malli l-kap tagħhom jagħtihom l-ordni, jaqbżu fuq il-Maltin għat-taqtigħa. Il-kbarat u l-mexxejja tal-Maltin kienu f'baħar ta' nkwiet. u kienu migdudin minn ħsibijiet koroh, għax jekk tmisshom xorti ħażina u jkollhom iċedu l-armi, Yahweh kien iġegħlhom iħallsu qares għal dik il-qawma tagħhom u kien iżommhom agħar minn irsiera, il-biża' tagħhom żdied. Żdied meta bdew għaddejjin ix-xhur bla ma x-xorti tjiebet. L-imblokk baqa' strett imma l-Franċiżi ma rħewx pass u l-qagħda ma tħarrket la 'l hawn u lanqas 'l hinn. Intant il-ħaks kibher, il-ġuħ beda jagħfas, ir-riżorsi naqsu, il-Maltin għenu ruħhom mill-aħjar li setgħu u l-għonja, l-għonja għamlu tajjeb bi flushom u b'ġidhom. Imma in-nefqa, in-nefqa kienet kbira għax biex jinżamm eżerċitu mblokkat jeħtieġu mhux biss ħila u saħħa, iżda Flejjes kbar! Malli għaddiet l-ewwel mewġa ta' rewwixta u ttaffiet is-sakra tad-dagħdigħa, il-Maltin bdew iħossu t-toqol tal-piż li ndaħlu għalih u l-mexxejja tagħhom bdew jifhmu li mingħajr l-għajnuna barranija ma kinux jistgħu jrażżnu l-Voboa. U hekk inħolqu l-partiti. Kien hemm min ried jitlob l-għajnuna tar-re ta' Napli, li kien jippretendi drittijiet fuq il-gżira. Kien hemm min semma' l-Portugall, li kien fi gwerra kontra Bonaparti. Kien hemm min miel lejn ir-Russja, li kienet imħajra taħt f'port fil-Mediterran. Kien hemm min xtaq lura l-Kavallieri. U kien hemm ukoll min tħajjar isejjaħ l-Ingliżi li ftit qabel kienu kissru l-flotta Franċiża fl-Eġittu. Malta kienet għaddejja minn dak il-baħar meta lejla waħda George Barbara tela' fuq il-għolja tal-gargur u mar fil-batterija t-twila jistaqsi għall-kmandant Ċensu Borg. Żewġ suldati Karkariżi ħaduh f'razzett fejn kienu jiltaqgħu l-mexxejja tal-battaljun ta' Birkirkara. Ċensu Borg kien raġel imbaċċaċ fuq ruħu, jaf iħaddem moħħu u mhux nieqes minn ilsienu. Kien qiegħed fil-kamra ta' fuq ma' żewġ fizzjali, iħares bil-kannokjali lejn il-Forti Manwel u b'għajnejh jiftaqat il-għases li kien hemm fiha. Meta qalulu li kien hemm żagħżugħ jixtieq ikellmu, il-kmandant newwel it-tromba lil wieħed mill-fizzjali li kellu ħdejh, filwaqt Illi qallu, Żomm il-ħin meta d-dgħajjes mill-belt imorru l-forti biex ibiddlu s-suldati. Fhimtni? Iva, Kmandant. U niżel isfel. Hawn x'ġiebek?
Ċensu staqsa lil Ġorġ malli rah u mal-mistoqsija għemżu ħalli joqgħod attent biex ma jgħidx xi ħaġa mistura bejniethom. Imbagħad, bla ma ta żmien lil Ġorġ ilissen kelma, Il-Kmandant Borg żied jgħid. Kont sejjer nagħmel passejn u nagħti daqqa ta' għajn l-għażiż tal-batterija. Tridx tiġi miegħi? Mela le! U kif qal hekk, daħħal idu taħt qabt George u ħadu miegħu. Daħlu fit-triq ta' quddiem il-kappella ta' San Ġwann fejn sabu ruħhom waħedhom. Barbara waqaf u qal lil Borg. Il-Konti Manduca jixtieq ikellmek. Illejla sejrin niltaqgħu fil-palazz tiegħu ta' Ħal Qormi. Trid tiġi magħna? Min se tkunu? staqsa Ċensu Borg, li ma kienx bniedem li jħalli lil min idaħħlu fin-nassa. Xi erbat irġiel galantomi. Tagħrafhom jekk tiġi? wieġeb Ġorġ, li kien jaf jgħodd sal-għaxra. Ara x'nagħmlu!
qal Borg, Wara li baqa' ftit jaħseb. Ġie irkeb żiemel u itlaq waħdek u jien immur għal rasi biex ma nagħtux fil-għajn nistennew 'il xulxin qabel ma nidħlu għall-qormi. Aħjar ma ngħaddux minn San Ġużepp għax jekk xi ħadd minn dawk ta' madwar Vitale jew Caruana jarana, Għandu mnejn jistaqsina fejn sejrin u jmur iwassalna lil dawk iż-żewġ ġenerali. Jiena ninżel l-imsida u nitla' minn misraħ il-barrieri għal fuq tas-samra u minn hemm niġbed għal Ħal Qormi. Kif tidħol ir-raħal, issib id-dar tagħna. Idħol stennini hemm. Jiena ngħaddi minn quddiem il-knisja l-qadima ta' Birkirkar u ninżel Ħal Qormi mit-triq ta' San Ġwakkin. Ftehmna? Ftehmna. Kien qorob nofs il-lejl meta f'waħda mis-swali tal-palazz ta' Manduka f'Ħal Qormi ltaqgħu bis-satra sitt irġiel. Kienu jidhru li huma nies tal-affari tagħhom. Kull wieħed kellu bixra ta' rieda qawwija u fehma sħiħa. Fosthom kien hemm is-Sur Parisio ta' Naxxar, Ċensu Borg ta' Birkirkara, u Ġorġ Barbara ta' Ħal Qormi. Dawk is-sinjuri qagħdu bilqiegħda fuq siġġijiet tal-ġilda madwar mejda tonda tal-ġewż, illi fuqha ma kienx hemm ħlief kandilabru tal-fidda bix-xemgħa jixgħel. Għal-lum sar nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, sliem.
Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Galja, drammatizzat